Ok, also gudde Mëtteg alleguer zesummen. Dir gesitt, mir haten nach net d'Chance fir am Fong geholl mateneen ze schwätzen, wéi een Deel elo géif presentéieren. De Grond dofir ass haaptsächlech, well mer bis op der leschter Minutt elo un eeben dem Avis geschafft hunn. Ech géif vläicht fir d'éischt ufänken an e bëssen erklären, wéi mer virgaange sinn am Bezuch op, D'Ausschaffe vum Avis, wat eis immens wichteg war, war ebe vu viran, datt mer eis d'Donnéeë géifen ukucken, datt mer esou vill Donnéeë wéi méiglech kéinte consideréieren, fir eben dann esou wäit wéi méiglech eben zu engem kloren, objektiven Avis ze kommen. Fir d'éischt muss ee soen, datt d'Effi. D'Effektivitéit, dat ass am Fong geholl d'Effikassitéit vun de Vaccinen, mee elo wéi d'Vaccinen eeben agesat ginn, ass trotzdeem elo hautzedaags nach ëmmer extrem héich. D'Effektivitéit hei zu Lëtzebuerg gëtt net au fur et à mesure gëtt e Relevé gemaach. Mir hunn eis do eebe lo missen op Donnéeë bis Mëtt November berouen. Mee wat een awer do ganz kloer gesäit ass, hei zu Lëtzebuerg sënn eeben d'Vaccine ganz effektiv, wat elo d'Hospitalisatiounen an d'Stierffäll ugeet. Zum Beispill ass et esou, datt am Bezuch op d'Effektivitéit géint d'Dout Do ass, do huet een zum Beispill keng Zuelen an den Alterskategorien 25 bis 69, well do keng ebe geimpft an och gestuerwe sënn. Awer bei deene Leit iwwer 70 leie mer awer trotzdem bei enger Effektivitéit vu 94,2 Prozent. Also dat ass dann awer trotzdem ganz héich. Déi aner Saach ass eben déi, datt d'Impfung allgemeng no zwou Dosen hei och ganz gutt Protektioun gëtt géint d'Hospitalisatioun. Dat ass fir d'éischt elo emol zu de Vaccinen ze soen. Dann muss een eben elo dohinner goen a sech d'Zuelen ukucken, wien hei zu Lëtzebuerg bis dato eben hospitaliséiert gouf mat Covid 19 a wien ass dann och an de Soins intensiffe herno jo iwwerfouert ginn. An do ass et nun emol esou, datt ee ganz kloer gesäit, datt, wann ee sech eeben d'Verdeelung am Bezuch op den Alter ukuckt, datt een do eeben haaptsächlech eeben méi eeler Leit huet, déi éischtens emol hospitaliséiert ginn an déi dann och ganz kloer an de Soins intensiven dann dono och landen. Wat eeben do nach vläicht ervirzehiewen ass, ass, datt mer do ganz kloer eng Distributioun hunn, déi weist, datt déi Jonk am Fong geholl kee grouse Risk hunn, fir hospitaliséiert ze ginn. Mee wat een awer ganz kloer och ka feststellen, ass, datt vun engem Alter vu 50 un datt do awer éischtens mol den Taux vun deenen, déi hospitaliséiert goufen an déi herno an de Soins intensiffe vläicht leien, datt datt et vu 50 un zouhëlt. An dat ass am beschten an eisem Avis an der Figur 5 oder am Graphique 5 ass dat ganz kloer och duergestallt am Bezuch op d'Mortalitéit. Well do gesäit een och ganz kloer, datt ënner 50 et praktesch guer keng Doudesfäll gouf bis dato an datt dat awer dann natierlech mat engem zouhuelenden Alter ganz kloer eropgeet. Dat ass eben elo mol zu den Hospitalisatiounen. An dann hu mer eis natierlech dann och ugekuckt an deenen eenzelen Alterskategorien, Ech hu lo geschriwwen, eben wat d'Verdeelung ugeet, souwuel am Bezuch op d'Soins normaux wéi och d'Soins intensifs. Wat een dann awer och gesäit, ass, datt am Bezuch op d'Altersverdeelung, datt och do net alleguer déi Leit, déi iwwer 50 sinn, datt déi nach net bis dato alleguer ebe geimpft goufen. Do si mer bei zwou Dosen zum Beispill iwwert an der Alterskategorie zwësche 50 a 54. sou mer bei engem engem Taux vu 86 Prozent, a vun deenen hunn der awer scho 54 oder bal 55 Prozent e Booster kritt. Mee do gesi mer eeben awer trotzdem, datt et do nach Leit ginn, déi eeben nach net geimpft sënn. Dat sënn eben an deem Sënn vun deem, wat ech elo just erkläert hunn, wa mer d'Hospitalisatiounen an d'Soins-intensiffe kucken, dat sënn awer déi Leit, déi haaptsächlech hospitaliséiert ginn an eben an de Soins-intensiffen dann op der Rehal landen. An deementspriechend sënn déi, déi, also déi Ongeimpften an deenen Alterskategorië sënn déi, déi eben ervirzehiewe sinn. Gutt, dat ass am Fong geholl de Relevé vun der Situatioun. D'Graphiken sou wéi gesot am Avis. Wann Der herno nach Froen hutt, dann zéckt net an ech géif da weiderginn un de Claude Müller. D'Objektiver.
Also wat ganz wichteg ass, dat ass, dass natierlech kloer Objektiver sinn, an dat huet och den Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter huet dat och an engem Urteel vum Abrëll 2021 kloer an däitlech gesot. Also eng Impfflicht ass eng Moossnam, déi absolut akzeptabel ass. wa se wëssenschaftlech justifiéiert ass a wann e kloert Zil gi gëtt an dat Zil domadder kann erreecht ginn. An dofir hu mer ons och e bëssen Gedanken doriwwer gemat. An dat heescht, dat Éischt ass am Fong, geet et drëm fir, also ech ginn elo duerch déi verschidden Ziler, déi mer, déi mer zesummegestallt hunn, geet et primär drëm fir en Individuum, also eng eenzel Persoun ze schützen. An dat do gesi mer net onbedéngt eng Impfflicht als zilführend, well am Fong, ka jiddwereen selwer decidéieren, ob en sech impft oder eben net impft. Dat heescht, dat ass eng perséinlech Décisioun. Deen nächste Punkt, dat nächst Zil kéint sinn, fir d'Inzidenzen ze reduzéieren. A bei den Inzidenzen muss een an der Tëschenzäit soen, dass mer natierlech eng ganz grouss Disparitéit hunn tëschent der Inzidenz selwer an dem Impakt, den Impakt nämlech op d'Gesondheetssystem, an dee kënnt duerch déi schwéier Fäll, duerch déi schwiereg, also déi komplizéiert Fäll. A mir hunn also e groussen Decalage tëschent den Inzidenzen an de schwéiere Verlafsfäll. Lo gëtt et awer nach en aneren Aspekt, dee kënnt oder ass komm oder gëtt gefaart beim Omikron, dass eeben esou vill Leit krank ginn, dass och relativ, dass och ënner deenen, déi manner vulnerabel sinn, der nach Ze vill sinn, déi d'Intensivstatiounen oder d'Hospitalisatioune géinge belaaschten. Dat wär also en Aspekt, dee relativ speziell ass elo fir den Omikron. Dann hu mer dee wichtegste Punkt eigentlech, dat ass dass, an dat ass firwat mer eigentlech e Problem mat Corona hunn, dat ass, dass eeben esou vill Fäll gläichzäiteg optriede mat Komplikatiounen, dass se eben d'Intensivstatiounen an d'Hospitalisatioun an d'Spideeler vollkommen iwwerlaaschten. An dat ass am Fong och dee wichtegste Grond, firwat mer eben sougenannt non-pharmacological an Hygiène-Mesuren an Impfungen hunn. Dat ass eigentlech dee wichtegste Grond. An dat ass och aus onser Siicht de But principal, dee mer wëlle mat onser Recommandatioun uginn. Dann, domadder enk verbonnen, ass eeben och de But, fir d'Pandemie zu engem Enn ze bréngen. An dat geet am Fong op zwou Aart a Weisen. Op där enger Säit, an do gëtt e groussen Altersënnerscheed, wéi de Paul Wilmes dat och schonn duergeluecht huet, Déi ënner 50, fir déi ass Corona awer eng relativ harmlos Krankheet, an obwuel si eben zu dem epidemesche Geschéien natierlech e ganz, ganz wichtege Bäitrag droen. An bei deenen iwwer. 50, wa mer et fäerdeg bréngen, fir bei deenen, déi iwwer 50 Joer al sinn, den Décèsen an d'Morbiditéit, Komplikatiounen an esou weider erofzebréngen, dann hu mer manner Leit op der Intensivstatioun. An dat geet aus der Figur, déi blo mat deene bloe Balken, geet dat ganz däitlech ervir, wann Der kuckt, Et ass d'Soins intensiven, wa mer déi kënnen alleguechten, wa mer nëmmen déi Soins intensiven hunn ënner 50 Joer, dann hu mer net, dann hu mer eng Reduktioun op 20 Prozent vun der Belaaschtung vun de Soins intensiven. Bei den Décèsë komme mer souguer, wa mer kënnen eng Krankheet, also komplikatiounslos Krankheet bei deenen iwwer 50 Joer erreechen duerch d'Impfung, dann hu mer, Nëmme zwee Prozent vun den Doudesfäll, déi mer bis elo haten. Dat heescht, do hu mer eng Reduktioun vun 98 Prozent. Dat ass elo natierlech am Fall vun, also dat ass déi maximal Reduktioun, dat wär also de Fall, wa mer géingen eng Impfung erreeche mat 100 Prozent Couverture an och 100 Prozent Effikassitéit. Dat wär also dee maximal erreechbaren Effekt, deen ee kéint hunn. Bon, da ginn ech da weider. Dat heescht also, dat ass am Fong do, wou mer wëlle wierklech den Impakt hunn. Bon, da gëtt et och Leit, déi versichen, eng Herdenimmunitéit ze erreechen. Ech mengen, dat ass wierklech wichteg. Besonnesch, also pardon, dat ass wierklech schwierig, besonnesch eebe wéinst dem Omikron, well do awer d'Infektiositéit, d'Transmissibilitéit awer nach eng Kéier méi héich ass wéi beim Delta. An da muss een och deene soen, déi sech net impfe loossen, dass en déi och net duerch eng Hierdenimmunitéit geschützt sinn op Dauer. Well mir sinn alleguechten aktiv, mir reese gären, mir hu Leit, déi aus dem Ausland bei ons erakommen, an doduercher ass natierlech d'Gefor, dass de Virus ëmmer erëm erakënnt, déi ass, ech géing soen, 100 Prozent. An de Virus fënnt dann och ëmmer déi, déi susceptibel sinn. Fir, dat heescht awer fir grouss Länner, grouss Länner wäerten ëmmer erëm Outbreaks hunn. Kleng Länner wéi Lëtzebuerg, déi kënnen och emol eng Zäit sinn ouni Virus, mee wann de Virus erëm erakënnt, kënnt et ëmmer erëm zu klengen Outbreaks. Sou, dat heescht also an der Conclusioun, dass de Virus do jiddefalls net wäert verschwannen. An da kéint een natierlech nach driwwer diskutéieren, ob de Virus tatsächlech kéint eliminéiert ginn. An ech mengen, dat wäert net de Fall sinn. De Virus wäert endemesch bleiwen an e wäert an deene klenge Länner, wéi ech gesot hunn, ëmmer erëm importéiert ginn. An dann déi lescht, dat héchsten Zil wär eigentlech, fir de Virus ze eradiquéieren. Mee dat ass net méiglech. Dofir huet déi hei Infektioun bestëmmte Charakteristiken, déi dat onméiglech maachen, notamment, dass se eben och an, dass och asymptomatesch Leit kënnen de Virus droen a weiderginn. An dann, d'Immunitéit ass jo, wéi mer wëssen, och net, schützt och net virun enger, schützt net vollständeg virun enger Infektioun, och wann d'Infektiositéit an d'Infektio-, also och d'Infektioun däitlech, däitlech, däitlech reduzéiert ass. Mee et sinn awer ëmmer nach Leit, déi geimpft sinn an awer de Virus kënne weiderginn. An dann besteet letztlech och nach déi Méiglechkeet, dass de Virus erëm eng Kéier aus engem neie Reservoir, deen dem Mënsch méi no steet, also engem Déierereservoir, wou de Mënsch méi no steet, datt deen och do vun do erëm eng Kéier op de Mënsch wäert weider kommen. Bon, da wëll ech nach vläicht ee Wuert soen zum Omikron, well alles dat, wat mer bis elo gesot hunn, ass eigentlech virun allem Delta. Dat läit dorunner, well et eeben e puer Deeg, e puer Wochen dauert, bis d'Leit wierklech krank ginn oder hospitaliséiert ginn oder op d'Intensivstatioun kommen. Mee den Omikron ännert de Paradigma esoufern, datt d'Transmissivitéit einfach vill méi héich ass, also méiglecherweis zweemol esou infektiéis ass wéi den Delta. An do besteet d'Gefoer, datt ebe ganz vill Leit gläichzäiteg krank ginn oder a Quarantän geschéckt ginn, datt se domadder Kënnt et dann eventuell zu engem Problem op den Aarbechtsplazen, besonnesch a kritesche Secteuren? Also do ass dann eeben d'Infektiositéit, d'Transmissivitéit ass do e ganz grousse Problem. Dann d'Protection vaccinale, déi ass och manner gutt, dat kënnt Der am Detail do dra liesen, déi ass manner gutt géint d'Infektiousen. Infektiounen, awer si ass ëmmer nach ganz, ganz gutt géint komplizéiert Verleef. An dann d'Virulenz, ech mengen, dat ass vläicht e gewëssene Hoffnungsschimmer. Och wann ee keng Immunitéit huet, ass wahrscheinlech d'Virulenz vun dem Omikron reduzéiert par rapport zum Delta. An dat, bon, also als Conclusioun kann een dozou soen, dass mer, dass en déi Leit, déi susceptibel sinn, wäerten e méi e grouse Risiko hunn, dass se vum Omikron erwëscht ginn. An dat ass och fir ons e ganz wichtegt Argument, fir e Cordon sanitaire ronderëm déi Persounen ze leeën, andeem mer eeben och eng. eng Impfflicht recommandéieren fir d'Personne de soins oder d'Dokteren, déi also direkt ze dinn hu mat deene Susceptibelen, also mat deene Vulnerabelen, mat deene mat Komorbiditéiten oder chronesche Krankheeten. Bon, ech mengen, dat wär et esouwäit vu menger Säit. Wëlls du dann iwwert d'Recommandatioune schwätzen? Jo, ech léist déi ganz guer un. Philippe?
D'Conclusioun? Jo, jo.
Jo, also Dir hutt et héieren. vum Paul Wilmes, vum Claude Muller, datt eigentlech de Grupp vu fënnef Experten, zu deene mir gehéieren, sech fir eng Impfflicht elo mol prinzipiell ausschwätzt. D'Fro ass natierlech, Wat ass eng Impfflicht? Also. Ech géing soen, eng Impfpflicht ass eng Virschrëft. Dir wësst, wann Der mam Auto fuert, da gëtt et Honnerte vu Virschrëften, déi Der musst beachten, Tempolimit zum Beispill oder e Sicherheitsguert uleeën, natierlech all déi verschidde Schëlder si ze respektéieren, déi Der op der Strooss gesitt. Et ass. Et ass eng Virschrëft, datt Dir Iech un d'Reegelen haalt vum Code de la Route. Et ass awer keen, deen Iech dozou zwéngt. Wann een iwwert den Tempolimit fiert oder bei Rout iwwert d'Kräizung oder säi Sicherheetsgurt net uleet, dann ass keen, deen dat ka verhënneren. Et ass keen, deen Iech zwéngt, de Sicherheetsgurt unzeleeën oder den Tempolimit ze respektéieren. Et ass natierlech esou, datt de Gesetzgeber dat Verhalen net encouragéiert. A wann Der dann och entspriechend erwëscht gitt, dann ass natierlech mat Konsequenzen ze rechnen. Dat heescht, ech géing wierklech d'Impfflicht als eng Virschrëft ugesinn, wéi mer der vill hunn. Ech mengen, eist ganzt Zesummeliewe berout op Virschrëften. An dat hei sinn dann och geduecht als Virschrëften. Et ass esou, datt mir eis natierlech op déi medezinesch an op déi wëssenschaftlech Aspekter bezunn hunn. Et gëtt nach ganz vill aner Aspekter, fir déi mir net verantwortlech sinn. Mee ech denken, domat ass elo mol den Debat scho bësse méi konkret, well mir tatsächlech konkret Recommandatioune wäerte maachen. Déi éischt. Recommandatioun ass wierklech, datt mer eng Virschrëft, dat heescht eng Impfpflicht fir Persounen, déi méi al oder esou al wéi 50 Joer sinn hunn. Dat ass fir déi Persounen direkt ze schützen. Mir hu jo virdru si mer jo gewuer ginn, datt et virun allem déi Persoune sinn, bei deenen déi schwéier verleeft sinn, awer och wou d'Doudesfäll am héischste sinn, bei deenen déi 50 Joer al a méi sinn. Do géinge mer also fir eng direkt Protektioun D'impfflicht aféieren, da géinge mer se och recommandéiere fir déi Persounen, déi mat Vulnerabelen, mat Patienten, mat Residenten ze dinn hunn, an dozou gehéieren och d'Praxe vun den Dokteren. Dat heescht, hei ass d'Virstellung, datt déi Persounen an och déi Dokteren, déi an de Spideeler, an den Heemer, aktiv sinn an och déi natierlech an hirer Praxis, ob dat elo eng Praxis vun engem Kinesitherapeut ass oder eng Praxis vun engem Dokter, an natierlech och déi, déi bei d'Leit heem ginn, well se eng ambulant Pfleg maache bei de Leit doheem oder well se bei Leit, Patienten, heem ginn, fir bei hinnen ze botzen. Wa mer elo vun den Institutiounen schwätzen, vun de Strukturen, vun de Spideeler, vun Heemer an esou, ass et natierlech esou, datt do schaffe vill Leit an heiansdo kann et sinn, datt gewësse sou Servicer auskontraktéiert ginn, dat heescht, se hunn dann e Sous-traitant. An déi Reegel, déi Recommandatioun, déi mir proposéieren, déi bezitt sech eeben och op d'Sous-traitanten, insofern Der Sous-Traitant Kontakt oder direkte Kontakt mat dem Résident oder mat dem Patient oder mat der vulnerabeler Persoun hunn. Dat kéint een eigentlech och op d'Praxen ausdeenen. Wann do e Kontakt ass, dann trëfft dat och hei zou. Wouvun ech elo geschwat hunn, ass e bëssen dat, wou de Claude Muller gesot huet, de Cordon sanitaire. Well andeem mer d'Leit iwwer 50 impfen, schütze mer se direkt. Andeem mer déi Leit ronderëm si, déi e Kontakt hunn, speziell mat de Vulnerabelen, och impfen, hu mer eng indirekt Protektioun. Dat heescht, dass Ceinture et bretelle. Mir hunn wierklech eng duebel Approche, fir eeben déi Zilgrupp optimal ze schützen. Wéini géinge mer proposéieren, dat ze maachen? Also vun eis aus gesinn, esou séier wéi méiglech. Wéi wat? Dir wësst, datt och schonn eng éischt Dosis vum Vaccin schützt, net virun Infektioun, awer viru schwéiere Verleef ass schonn e gewëssene Schutz do, och no enger eenzeger Dosis Vaccin. Duerfir soe mir, esou séier wéi méiglech. An dann natierlech wier d'Virstellung dat fir zwee Joer anzeféieren, dat heescht bis zum 30 Juni 2024, well mir natierlech dovun ausginn, datt innerhalb vun zwee Joer wäert de Virus och virun zirkuléieren. Bis dohi wäert natierlech och déi kollektiv Immunitéit méi grouss sinn, wéi se haut ass, 2022, an dofir wier eigentlech eis Propositioun, fir dat doten dann och Déi Recommandatiounen, déi Impfflicht oder déi Virschrëft fir eng Impfung, dat déi géing bis 30 Juni 2024 goen. Den Omikron gëtt wahrscheinlech eng hefteg awer eng kuerz Well. Ech, mir denken net, Datt dat elo e ganz groussen Afloss op den Omikron wäert hunn, well mir gi jo net dovun aus, datt mer muer ufänken, sondern mir ginn éischter dovun aus, datt et vläit Ufank Mäerz gëtt. Mee wéi gesot, wat et méi séier, wat méi besser. Dann gëtt et och Exceptiounen. Also et gëtt natierlech Persounen, déi sinn net ze impfen. An Dir wësst, datt de Ministère do dat schonn. ganz kloer definéiert huet, wat Kontraindikatioune sinn zu enger Impfung, zum Beispill wann ee schwéier Reaktiounen hat no enger éischter oder no enger zweeter Impfdosis oder wann een allergesch ass géint gewësse Stoffe, déi an den Impfstoffe sinn. Déi Lëscht ass schonn definéiert, gëtt och e Formulaire fir d'Dokteren, deen do virgesinn ass. an deen och vun der Santé akzeptéiert gëtt. Déi Dossiere gi vun der Santé evaluéiert, dono gi se dat weider un d'Krankekeess, déi hiren Avis gëtt, an dann déi zeréck un d'Santé, an dann ass dat eigentlech definitiv. Komme mer nach eng Kéier zu den Objektiven, wat mer domat wëllen erreechen. Natierlech, mir wëllen déi Vulnerabel schützen. Mee mir wëllen awer och op déi Art a Weis, datt fir d'Gesamtbevölkerung, fir eis alleguerten d'Liewen erëm méi normal gëtt. Well wat mer jo wëllen, dat ass, datt e Virus, deen och an Zukunft zirkuléiert, nëmme déi Bedeitung huet, wéi en haut huet. Dat heescht, wann ech geimpft sinn an ech mech infizéieren an ech infizéieren eng aner Persoun, déi och geimpft ass, da passéiert jo am Prinzip net ganz vill, et sief dann, datt eng vun deenen zwou Persounen esou schwaach ass, datt trotz Impfung se keng grouss Immunitéit no der Impfung opgebaut huet. Dat heescht, d'Virstellung ass, ech denken un d'Kanner, un d'Jugendlecher, ech denken un d'Betriber, ech denken un eis alleguerten, fir datt eist Liewen méi séier erëm sou normal wéi méiglech gëtt. Dat ass eng ganz wichteg Zilsetzung. Doriwwer eraus dierf een natierlech net vergiessen, an och dat ass eng Recommandatioun, déi eise Grupp ausgeschafft huet, datt mer net dierfen noloossen, wat d'Sensibilisatioun an d'Informatioun ubelaangt, wat d'Impfung ubelaangt, well, Mir fannen, datt esou wéi d'Chiffere presentéiert ginn, oft net wierklech d'Effikassitéit weise vun der Impfung. Dir kënnt soen, esou vill Leit op der Intensivstatioun si geimpft, esou vill Leit sinn net geimpft. Mee da muss een natierlech en rapport sëtze mat, Wellech Fraktioun vun der Gesellschaft ass dat? Wann ech véier Mol méi. hunn, déi geimpft sinn, da muss ech dat natierlech an déi Rechnung erabréngen. An da gesinn déi Chiffere ganz anescht aus. An da kritt een eng realistesch Virstellung vun där ganz héijer Wierksamkeet, déi Der awer och hei an engem vun engem Tableau, ech mengen, dat ass den éischten Tableau, fannt, vun der ganz héijer Wierksamkeet vum Impfstoff. Dat heescht, déi Sensibilisatioun, déi muss natierlech virugoen. An och d'Doktere spillen do natierlech eng ganz wichteg Roll, iwwerhaapt all déi Gesondheetsberuffler, well d'Leit op si lauschteren an e gewëssent Vertrauen hunn. An et ass natierlech esou, datt och ënnert deenen, déi ënner 50 Joer al sinn, Leit dobäi sinn, déi fragil, déi vulnerabel sinn. Dat ka sinn, wa se en immunsuppressiven Traitement kréien, Dat ka vun engem Joer op dat anert esou de Fall sinn. An dann ass et natierlech ganz wichteg, datt se opgekläert ginn, datt se elo manner gutt dru si mat hirem Immunsystem an datt natierlech eng Impfung se ka protegéieren. An och dat ass eis ganz wichteg. Dat sinn d'Recommandatiounen. Natierlech sinn déi Recommandatioune baséiert op deem, wat mer elo wëssen, zum Beispill Omikron ass relativ rezent Do wësse mer nach net alles dodriwwer. Mir wësse selbstverständlech net, wat no Omikron kënnt. Et ass och net, datt eng Variant kommt, mee et wäerte verschidde Varianten och an Zukunft zirkuléieren, an déi sinn net onbedéngt esou wéineg virulent wéi Omikron. Well awer eist Wëssen aktuell Informatioune berout, kann et natierlech och sinn, datt déi Recommandatiounen am Verlaf vun der Zäit adaptéiert misste ginn. An do sti mir natierlech dann och zur Verfügung, wann et dorëm geet. Villmools Merci fir Är Opmierksamkeet. Ech denken, mir sinn elo verfügbar fir Froen ze beäntwerten.

Dir kënnt op Lëtzebuergesch äntwerten. Ah, kann ech op Lëtzebuergesch äntwerten? Ja. Ja. Also, et däerf een net vergiessen, natierlech kënne mer et drop ukomme loossen, mee de séchere Wee ass d'Impfung. An ech mengen, am Moment hu mer Omikron, mee de Problem ass jo, datt mer ëmmer nach ganz vill Leit net geimpft sinn, bei deene vulnerabele Leit sinn. Dat heescht, ënnert deenen Net-Geimpfte sinn ëmmer nach ganz vill vulnerabele Leit. A fir een, dee vulnerabel ass, Kann och Omikron e grousse Problem sinn an dozou féieren, datt en hospitaliséiert gëtt? Well och op Normalstatioun, op Normalstatioun kréien déi Patiente Sauerstoff, dat heescht, déi si schonn an enger bedrohlecher Situatioun. A wa se op der Reha sinn, Soins intensifs, da gëtt d'Situatioun liewensbedrohlech. Dat heescht, mir wëllen et net drop ukomme loossen, datt se sech einfach infizéieren, sondern mir wëllen de séchere Wee propagéieren, net fir jiddwereen, net fir vun 18 Joer un oder, mee awer op jidde Fall fir déi vu 50 Joer un an déi Leit, déi se entouréieren.

Virus plus virulent qui pourra émerger encore à l'avenir. Jo, ech wëll vläicht nach dobäi soen, De Virus gëtt eigentlech vrun allem selektionéiert op senger Transmissibilitéit. An déi, wann déi, déi kann duerchaus op Käschte vu senger Virulenz goen. An dofir, wann e méi transmissibel gëtt, kann et duerchaus sinn, dass en och, dass en als Konsequenz dann och, manner virulent ass, well d'Méiglechkeete fir de Virus ze mutéieren sinn net onendlech, an dat muss een ëmmer e bëssen am Kapp behalen.
Mee eng Particularitéit, eben och am Bezuch op de Selektiounsdrock, ass nu emol och, datt vill vun der Transmissioun ebe vun Asymptomateschen ausgeet, an dee Moment ass dee Kompromiss zwësche Virulenz an Transmissivitéit ass net. bei deem heite Virus ebe ginn. Dat heescht, dat ass eben effektiv eng oppe Fro, ob e muss iwwert d'Zäit manner virulent ginn. Ech mengen, dat ass net kloer.
Pia Oppel vum Radio 10,7. Ech giff gär wësse vun Iech, wat Der mat Impfflicht mengt par rapport zu den Dosen, déi ee muss gehat hunn. Orientéiert sech dat einfach un der Gültegkeet vum Certificat, wéi et d'Regierung e fixéiert, oder ass fir Iech kloer, datt fir all déi 50 Järeg, wann déi Impfflicht kënnt, och e Booster muss inclus sinn? Wéi ass d'Definitioun dorënner? Jo, also Dir hutt den Text gesinn, ech hat dat virdrun net gesot. Mir hu gesot, datt eigentlech, wat d'Dosen oder de Schéma vaccinal ubelaangt, dat wierklech ëmmer no den aktuelle Recommandatioune geet. Dat hu ech ugeschriwwen, selon les recommandations en vigueur. Aktuell sinn d'Recommandations en vigueur dräi Dosen.
Ech kënnt dozou eventuell nach zoufügen, dass och un anere Vaccinen geschafft gëtt, déi méi breet sinn, déi eng méi breet Couverture op Coronaviren hunn an och méi Mutatiounen englobéieren a vläit net nëmmen just den Omikron. Dat heescht, D'Recommandatioune vun der Vaccinatioun wäerte changéieren, och an Zukunft. Et kann och sinn, dass nach aner Boosterdosen derzoukommen. Actuellement ass et zwou plus ee Booster. Also grad bei Leit, déi besonnesch vulnerabel sinn, wéi Patienten, déi Chemotherapie hanneru sech hunn oder déi eng Immunsuppressioun hunn, do kann et einfach aus medezinesche Grënn noutwendeg sinn, fir eng zousätzlech Dosis nach ze ginn. well dat ganz kloer am Intérêt ass vum Patient. Do geet et eigentlech da manner drëm, fir eng Impfflicht Genüge ze tun, well, mee do geet et wierklech drëm, dass de Patient maximal geschützt ass.
David Marques fir de Quotidien, Ech mengen den Här Wilmes hat dat Moien awer schon ugeschwat elo, Impfpflicht, egal wéi se kënnt, kann net déi een eenzege Moyen sinn. Dat heescht, wat ass an Ären Aen, wat nach zousätzlech muss geschéien, fir datt d'Impfloi awer weider an d'Lut geet? Jo, eng vun deene wichtege Saachen, déi mer jo och am Fong geholl hei mat dran hunn am Punkt 6 ass eben d'Sensibilisatioun, datt een déi jo muss weiderdreiwen. Doduercher, datt een jo eventuell eng Impfpflicht mécht, doduercher hält ee jo net op, déi aner vläicht och ze impfen an ze encouragéieren, fir sech impfen ze loossen. Ech mengen, déi zwou Saache sollten absolut parallel natierlech weidergoen. Dobäi ass et eben esou, datt eng Impfpflicht vläicht eng zousätzlech Situatioun kreéiert, wou Leit, déi vläicht eeben net direkt sech elo géifen impfe loossen, sech dann awer dat aneschters iwwerleeën an dat dann awer maachen. Ech mengen, eng vun de Situatiounen, déi mer jo virfannen, an et ass jo elo méi dorop agaangen ginn, datt mer ënnert deene Leit, déi vulnerabel sinn, haaptsächlech iwwer 50, datt mer awer do nach eng ganz Rëtsch Leit hunn, déi sech kéinten impfe loossen. An de Moment ass et eebe esou, datt leider, wann déi Leit eng Infektioun hunn, datt eeben do déi sech dann, also datt déi oft dann trotzdem nach weider mussen hospitaliséiert ginn an eventuell eeben an zwar Intensiffe kommen. A grad fir dat eeben aus der Equatioun erauszehuelen, ass et eeben iwwert eng Impfflicht vläicht e Wee, fir déi Leit dozou ze kréien, fir sech dann eebe fir de Choix vun der Impfung z'entscheeden. Also et ass jo schued, datt och elo nach op der Intensivstatioun net geimpft Leit, Patiente leien. An do ass och e bëssen en Ënnerscheed zu deene Geimpften. Natierlech kann e Geimpften och op d'Intensivstatioun kommen, mee hu gesot, en huet awer Risik, en huet awer eng Protektioun vun iwwer 90 Prozent, datt dat net passéiert. Mee wann ee elo den Altersprofil ukuckt, an du kanns mech gär korrigéieren, Dann ass et awer esou, datt oft déi Net-Geimpften op der Intensivstatioun, déi ëm hiert Liewe kämpfen, am Schnëtt méi jonk sinn, wéi déi Geimpften. Well déi Geimpften op der Intensivstatioun si ganz oft op der Intensivstatioun, well se eebe schonn en héijen Alter hunn a vulnerabel sinn an aner Krankheeten hunn. A bon, ech mengen, d'Impfung kann net virun Alter a virun anere Krankheete schützen. A wa se dann de Covid kréien, dann ass natierlech esou e fragilt Gläichgewiicht, datt dat ganz séier ka kippen. Paul. Ech wollt do nach eppes dozou soen. Effektiv hat een eng Impfflicht, eng altersbedingten Impfflicht, iwwer 50 dann zum Beispill, aféiert. Mir wëllen definitiv net, datt dat e perversen Effekt huet, datt all déi ënner 50 elo géinge soen, ech brauch se net. Ech mengen, et si vill vulnerabel ënnert 50, et si ganz vill Leit mat och nëmmen e bësselchen Iwwergewiicht, do geet de Risiko schonn an d'Luucht. Et sinn extrem vill Leit, déi Pëlle fir Zocker huelen oder fir Bluttdrock. Et si ganz vill Leit, déi Chemiotherapie kruten. Et si ganz vill Leit, déi chronesch Bronchitten hunn, och ënner 50. An definitiv mussen och déi Sensibilisatiouns. Campagnen cibléiert op déi Leit gemaach ginn an dann, et ass och net, wann een ënner 50 ass a keng Komorbiditéit huet, datt een da seet, ech sinn aus dem Schneider, ech brauch dat net. Ech mengen, mer zielen trotzdeem op d'Kollektivdenken an op d'Solidaritéit, an dat ass sécher wichteg, Wat manner Virus zirkuléiert, wat mer méi schnell zu engem Allégement vun de Mesures sanitaires kommen, wat mer méi schnell kënnen d'Quarantainen ofschafen, wat mer méi schnell kënnen d'Restauranten opmaachen, also d'Maskeflicht an den Transport public. Ech mengen, dat wäert wuel nach eng länger Zäit daueren, mee ganz kloer, d'Zil ass mat enger Impfflicht, déi muss parallel goen mat, Weider drécke fir dass déi, déi elo net ënnert d'Impfflicht falen, sech trotzdeem och impfe loossen. Mir zilen och en Taux de vaccination vun 90 Prozent op d'mannst un, bei deenen, déi elo net ënnert d'Impfflicht falen. Dat soll och kloer gesot ginn. Jo, ech wollt vläicht nach derbäi soen, also fir et op e Punkt ze bréngen, Mir wëllen doduerjer natierlech tatsächlech méi eng gënschteg Balance fannen tëschent deenen, all deene verschiddene Mesuren, déi mer huelen, an eben der, also op der enger Säit der Impfung an op der anerer Säit hu mer all déi Mesuren. A mir hätte gär méi eng gönschteg Balance. Mir wëlle manner vun deene Mesuren, well mer méi Leit impfen, déi potentiell op den d'Hospitalisatiounen, d'Services hospitalierien belaaschten.
Okay, fir do anzehaken, Et gouf jo och vill geschwat vum As vum Argument, eng allgemeng Impfflicht ze maachen, fir jo net verschidde Kategorien, notamment d'Gesondheetspersonal, ze stigmatiséieren. Kënnt Der do Är Iwwerleeunge vläicht eng Kéier genue duerleeën, respektiv huet Der net Angscht, dass dat awer geschitt?
Ech géing mol soen, also ech géing ganz kloer soen, sech impfe loossen ass net, eng Stigmatisatioun. Au contraire, ech géing soen, wann ee sech impfe léisst, da weist en domadder Responsabilitéit, Empathie, Sympathie mat deenen, mat deenen en ze dinn huet, mat deenen en ëmgaang huet, besonnesch wann dat vulnerabel Leit sinn. Also, ech mengen, dee Begrëff stigmatiséieren ass hei komplett dernieft.
A spezifesch wat de. Fleegeberufer au sens large, y compris d'Dokteren an all déi Leit, déi mat Vulnerabelen a Kontakt sinn, ugeet, do ass, mengen ech, a mengen Aen souwisou och eng legal Impfflicht, souwisou eng Beruffsethik, déi scho verlaangt ass, een, dass een déi Leit schützt, mat deenen ee a Kontakt ass, an dass ee seng Patiente schützt. Dat heescht, vu Stigmatisatioun kann do definitiv keng Rieds sinn. Ech wollt nach kuerz zu den ënner 50 ergänzen. Also wann Der elo eis Figur e bësse méi genau kuckt, da gesitt Der, datt net vill Leit ënner 50 u Covid stierwen. Mee Der hutt natierlech Leit ënner 50 op der Intensivstatioun. Déi Leit iwwerliewen an der Reegel. Mee Dir wësst jo awer och, een, deen op der Intensivstatioun während puer Woche war, deen ass meeschtens fir ee Liewe gezeechent an dee kann duerchaus reegelméisseg Sequellen dovun droen. Dat heescht, dat ass ëmmer de Problem vun engem Cut-off, wann ee seet, et ass elo eng Virschrëft, mee einfach nach eng Kéier fir ze ënnersträichen, wéi wichteg et awer och ass fir d'Sensibilisatioun, bäizebehalen an ze verstäerken, datt Leit och ënner 50 all Intérêt hunn, fir sech impfen ze loossen.
Ech ka vläicht nach eng kuerz Ergänzung dozou maachen. Also wann Der Ären Text duerchkuckt, da gesitt Der och déi Zuel vu Leit, déi ënner déi Impfflicht, also déi altersbedéngten Impfflicht falen zu dësem Zäitpunkt, an dat si 70.000 Leit. Dat si 70.000 Leit, déi iwwer 50 Joer sinn an déi eben nach net hire Booster krut hunn oder guer net geimpft sinn. Am Prinzip guer net geimpft. 40.000 guer net geimpft an ongeféier 30.000, déi nach kee Booster kritt hunn.
Déi aner Saach am Bezuch op d'Sensibilisatioun, wat mer och feststellen, ass, datt eeben d'Effektivitéit vun de Vaccinen ganz kloer muss eruewe ginn an datt déi muss och kommunizéiert ginn, fir datt d'Leit gesinn, an da muss een och dat erklären, datt déi Vaccinen effektiv sinn am Bezuch op haaptsächlech, datt d'Leit net hospitaliséiert ginn. An da ganz wichteg, datt se net schwéier krank ginn, schwéier Verleef hunn, datt se géifen an de Soins intensifs, an déi kommen, oder datt se stierwen.
Well genau dat wier eng nächst Fro gewiescht. An da vläicht eng lescht vu menger Säit. Wann een d'Debatt e Mëttwoch an der Chamber verfollegt huet, gouf jo och gesot, et ass kee richtege Vaccin, well en eben net schützt zu 100 Prozent géint d'Transmissibilitéit, respektiv géint d'Infektioun.
Dat ass eng ganz wichteg Fro. Wat wëlle mer vum Vaccin? Ech mengen, wa mer e Virus hunn, deen zirkuléiert, wou de Vaccin vläicht net verhënnert, datt ech mech infizéieren an ech kréien eng Erkältungskrankheet, ech hu vläicht d'Nues, déi leeft, oder e bëssen den Hals, dee kraazt wärend zwee Deeg, dann ass net vill passéiert. Mee wat natierlech wichteg ass beim Vaccin, ass datt e géint Komplikatioune schützt, datt ech eben net an d'Spidol muss, datt ech kee Sauerstoff brauch, datt ech net nach weider Komplikatioune maachen an op d'Intensivstatioun kann. Dat ass de gréissten Intérêt vu Vaccin, well ech mengen de Virus wäert weider zirkuléieren. Mir kréien net déi Type Immunitéit, Hu wou wann ee bis wéi bei de Riedelen, da do ass de Spezialist ass de Claude Müller, wann een do bis geimpft ass, dann ass een eigentlech gutt fir e ganzt Liewen. Dat hei, dat ass wéi bei der Gripp. Mir haten d'Gripp vläit schonn 20 Mol an eisem Liewen an trotzdeem infizéiere mer eis ëmmer erëm. Dat heescht, et ass illusoresch ze mengen, datt déi Impfstoffe, zumindest déi, déi mer elo hunn, dat kënne verhënneren. Mee dat ass awer och net den Haaptzweck. Den Haaptzweck ass wierklech, also. Doraus eng banal Erkältungskrankheet ze man an eben net ze mussen mat schwéiere Komplikatiounen ze rechnen. A just fir ze ergänzen, wëlls de vum Grippevaccin geschwat hues, deen heie Vaccin ass vill, vill méi effikass wéi de Vaccin géint d'Gripp an d'Mortalitéit vum Covid ass och tëscht 5 an 10 mol méi héich fir vulnerabel Leit wéi déi vun der Gripp. Ech mengen, de Paul Wilmes huet et scho gesot, et soll een op d'Effikassitéit vun deem Vaccin hei insistéieren.
Ech mengen, d'Gripp, déi hu mer elo schonn, zënter datt mer eis kënnen erënneren, mee mat der Gripp hate mer nach ni eng Situatioun, wéi mer se elo zënter zwee Joer erlieft hunn, esou dramatesch an alle Länner vun dëser Welt, mat de Spideeler an Doudegen an esou. Dat huet d'Gripp bis elo nach ni. An eiser Liewenszäit esou fäerdeg bruet. Bon, mir haten déi spuenesch Gripp, do ass kee vun eis, dee sech doru kann erënneren. Awer d'Virulenz ass natierlech vill méi héich vum Coronavirus wéi déi vun der Gripp, vum Grippevirus.
Op wien bezitt sech déi Impfflicht? Bezitt si sech just op Residenten oder och op Frontalieren? Well besonnesch am Fleegesecteur ginn et jo vill Frontalieren.
Déi, déi ugeschwat sinn an eng Tätegkeet hunn, wou se a Kontakt si mat deenen, déi et ze schütze gëllt, do gëtt keen Ënnerscheed gemaach tëschent Frontalieren an a Résidenten. Dat ass fir eis eigentlech selbstverständlech, géing ech soen. A wa mer vun de Persoune schwätzen iwwer 50, Do géing ech zwar soen, do muss ech e bësse riets a lénks kucken, datt sech dat op d'Résidenten beschränkt, jo. Also dat sinn d'Résidenten.
Nach Froen? Fir de Moment
dann elo Merci. Merci och.